तोरी तो तोरी जना हक के दम बचल तो जना हमरे खेत हब तोर बन नहीं तोरती तो कथी भ जेतै जाइ छी कुआ धऽ दिअ खेत में पानी पड़तै तऽ सब ओहि में के माय गई के है हमरा खेत में खेरी तोरी हवे उ पीरा साड़ी वाली हे ये ये पीर साड़ी वाली ये

उल्टा खेत में खेरी तोड़ जा उल्टा हमरे कहै छी यहाँ ए यहाँ के खेत है तो खेत वाली बने छे लोग के खेत नहीं तो कथी खाए के शौक नहीं है कनका तोड़ लेलका खा लेलका तो कथी भ गेलै गे धसिया ही खेत नहीं होता कि ढौआ से गाइन का खरीद के खैबे कि दोसर में आके तोड़ के खैबे हाँ? तोड़ साइड ही धो

ये उल्टा धोतिया ही मार देलक हमरा बाप अखन के मौगी सब एते जबरदस्त जे उल्टा नुकसानो कर दे ऊपर से मारबो करता इससे भगभगाई अब जात हम घर आ नहीं सौ दिन तोरा पंचायती बटलिया

क्यों तो रखबारियो करे पड़ी है अहाँ नहीं जाने छे अपना गांव के मौगी सब ज्ञान जबरदस्त मर्दन में सब है से सही बात कहै छी कनिया जे ने कराबी से हमर मरकी बड़ा मर्दावा है से हजार दिन कहैत रहै छियै खेरी पके जाऊ रखबारी करैत रहब आ तोड़बो करैत रहब कोन पोटा कहत रहे जे केहू नहीं अपना कितने भी रही है दाची करीबा के 10 गो गाड़ी परवा है ए जाला कोनो चीज के देख रेख नहीं करबा ताले एकटा जीव पानी पड़े देते गांव के मौगी सब हइबे करे सब तेना की करीबा ससुरा के बीमारी पकड़ रहे हो हट का में पड़ दे घर में सुना लै छे कथी बे- क- केला कर लै छी कथी भेला कथी भेला कोरी में तोरा मर के पकड़ ने होता घर में बैठे छे आ हमरा है कमाइनी के बीमारी दै ने त हम चौरिया चाचर घूमे छी और मार खा कोरी के दी सुता गेल नींद पड़ा गेल त स्थिर छै लोग जे के मारल कोरी बास्तिर जा हैं कथी लागी कोनी जिया कथी भेला तोरा हजार दिन कर लियो जाओ केरी में केरियो तोरा बड़ा बारियो करा रसीली हमरा के मारबो कर लगा केरियो तोर लगा उ रसीली वही डोला के हाँ। आ के मारला के अपना खेत में रहली तोरी हाँ। ता मार के रखा ले लिया रे करीबा अकेला चली मार दल के दाम कथी करिया आ काई कोई रहली उ अकेले हो चले तब खाई छी क्या कहाँ अन्न नहीं खाई छी कोरी बा मान नहीं खाई छी तो गु खाई छी रे कोन पुट्टा तोरा देह में गु नाटी पकड़ ले सुसला के बीमारी देनु जा हट पर तुम सुसला रहे छे हमरा कहियो बा ये अन बात है ओकरा वे हमरा ने चिल्ला गया सार ओकरा घरे जाके झोटा पकड़ के जैसे पूरे शरीर के बोल बारिंग दूजे फाट में हम निकाल देबे कथी बुझी वो वो है जबरदस्त दोसर के नुकसानो करता है दोसर के घरवाली के मारबो करता है रे कोन पुट्टा तोरो मार खाए के मन करियो

ये कीन के हम लेबै हमरा एतऽ कंजूस कोई नहीं हम कीनऽ जाय भागो कीनऽ तो कोया से ले ले भौजी ये मारे लोग और के खेत पथार है उ छनरपुर वाली खेत में से तोड़ ले ये एते है ये एक बोझोरा है हाँ ये उ छनरपुर वाली तो मारे नंगतीनी है ओकरा में से आके आ तोड़ ले ली ए ओकरा से बेसी नतिन हम अपने छिए भेले या झगड़ा बज गेले मुंह कान फाड़ के चलि ले तोड़ के एगो बात कहू हमरो खेरी खाए के मन करी है ये चल गेल है जाओ ना तोड़ ले अब बेसी बजे तो दुए थप्पड़ तो मार मोट है वान देख में आ मार लिए तो कोई नहीं बचल के या दांत पर मार लिए खाली मोकरा मारबो कर लिए भौजी अहाँ छोड़ देबै। घबराउनी छी तऽ अहाँ सक जाइ छी हम हम नहि सकबै ओकरा ए! से की है जाओ तोड़ूगा हमरा ये आधा दे बस झगड़ा जे करता हमरा बजा के लाल वही खेत में नहीं घिसियली ओकरा तो हमरा फेन कहते ओतै चलू हमनी सब तोड़ लै लेकिन छी। ये आधा दिए पड़त हाँ दे देब हाँ। अहाँके दे देब कहत रहली उछनर वाली की मारे लोग चोरी में सामान सबके जे है से खेत पथार सबके नुकसान कऽ दे है कहाँ कोई अब छी एते देर से खार भेल छी मनो असकताई है कोई कतौ न है दू बा ताले अही हम कनिका आराम कऽ लै छी मौगी के बुझाते तऽ कि खेत लहै मर्दाबा कोई अयबो न कर दे अथी तऽ देखते कि यही है बैठल तऽ अपने सब भागि जेतै देखै छी ओ बेर भऽ गेलै आ मर्दाना के खेत लऽ कऽ ले जाय लागी तऽ आब वही दर रहि गेलैया अपना दिमाग लगबही ना लोग जब बाजार के टाइम है बाजार है अपना गांव के तऽ तरकारी फरकारी कीन कऽ लाबऽ पड़ी है

ई कोढ़ीबा अपना मन से एको डेग चले वाला न है आब नहीं पेरा तक जाए छी वही से खेते ला झोरा दे देबे आ हम रह जाए खेत ला आ ओकरा कभी जो बजा फटक लगाइए दै छियै दूर तोड़ी के जब कतौ हड़बड़ी रही तऽ ये गेट के कोरिया फूटि जाइ है कहैत रहै छियै हेठ बदन जाइ छी ओमरे सोमरे पठा देबै कोर फुटा के जाइ छी खेते लऽ ओही जे ओकरा ओही जे से पठा देबै हाँ भौजी तोड़ तो छी ज- कहीं उठ जा गेले ना तो फिर पकड़ा जाए हम सब ई, नहीं उठते अभी

आई हमर सौंसे खेतो उपटा देलक आ हमरा मारबो कैलक तोरा सबके भला यही में छो कि चुपचाप हमर खेरी दा आ ये खेत में से निकल न तुम बेटी रोटी क के धा देब हमसे कह देलियो एक दिन होई दू दिन होई हमरा खेत के रोटी हवा बुझ गेल ई सब दीदी गाय नहीं पारू और बेटी रोटी नहीं करू इलू खेड़ी अपन और रख लू और हाँ गलती भगली माफ कर दू हम अकेला चढ़ा के खबे उपाल के तेला चली अलिया हां उ कथी है आय?

आंख बदल में डिब्बा गाड़ के देखी ना कते खोई छेरी चलू तोरने आयल छली कोई आयल न छला ऊ जे है वो टोला के ऊ लालबंदी वाली आ ओकर ऊ जे पड़ोसिया है लुखिया दोनों तो तोड़े चलू खेत में आय थाकल छली से आरी पे बैठले बैठले सुता गेलिए नहीं जान लिया आ केना तोड़ के लगे लिया जयंती तो हम बात कहती कि बुझली यो तो हुरो कि कते तू खेत के रखवारी कर चाहे कते तू ओकरा सके कह देते ले धर झोरा जो बचा लो तरकारी के लिए हम अपने खेत के रखवारी कर जाओ ना हम रहै छी खेत भाई बता है जस्ता आय के बाद हम काने उठ के ले ली के जाओ ना आइ अपने बढ़िया से बाजार क के अबै छी हमरा के ले तो ठका जाइ छी ये करिबा कते कते ठकैबे यारो रेवा दियो न त ओ कात ना हो जा अपना ढोवा के लेबे किनका नहीं हमरा ल तो हम कते गाछ में से तोड़ एक के डेढ़ सौ रुपया है अगर जा जाओ वही के ला के ई आ डेढ़ नहीं- सौ रुपया नहीं रहती कसैली बीड़ी खाए लागी आ देखो हमरा बेसी पित नहीं है हम दोसर से मार खाती यहाँ के हम थूर देब आ ले जाए छी अब तो टुनकी बीमारी वाला खेरही रखबारी करे हब सुसना बीमारी वाला एना कर छी बैठल बैठल तोड़बे कर छी पकलका